Hey. Tende. Nos cinco y papia. Nos ta di opinion semper a nos ta bisa sa ki tur caminda cu nos bay, un hende cu conoce nos cu nos ta vocifera nos opinion y pensamentu. Si tur hende muhe serapia, No tin chitmento. Ke me local ba bisa hoy, mi ta nabu rason shen por shento, pero. Naomi, Ama sera mi pia, i abo? Sharifa, Abo no por cuminsa e coy así nee. Pero e coy, Maria ba bisa. Pasoa, No, dicon? Dicon? Ey, no, no ta normal, Naomi. Mi te, mi te kere a mi kubo trahando na televishon, haciendo evento na huntu. Pero mi tin ku bisa buses. Meinta ora ma lanta mi ta kia pasa mi telefon. A mi no ya chens di lanta mainta, Sharifa. Trabou ta yama mi. Hey, papay viral. Ami a drumi cha dumingu despues di un bon brunch. Mi tabata tur relaha. Mambay subi kama ta bay un pan. Ora ku Baal lanta mi hinter mi di trabou ta yama mi ta dies or mi di ku yega sa mi bin mas trempan man ku telefòn yama nan ta splikando mi ku eingelik mi bai viral lo mi di ku bin kombersá e motibu p'akiko mi a bai viral manchu bin sa mes. No a mi tambe a mi a keda wak tur mi message nan anto e ora mi a kuminsá yama bo bèrdat anto loke hopi hende nos a nos ta duna un media Press! Ta Wendy, ami nunca mi bida mi no a haña mi mes den un situacion asina aki, asina exploded, mi ta kere cu nan aki ta pasa den grupo di amistad, famia, pero I must say it was pretty much funny. Pero boso aki ta apart pasobra bo ta corda nos tabata sinta na e brunch, tabata tin un video di mi caba, caminda mi ta splicando Monty den e e podcast Zero Filter um about intimacy kico ta nifica pa ami. Ya. Mi ta corda. momento asina bonita cu tambe a haya basta shares and views. Pues nos tabata, bo ta corda, nos tabata celebrating that part. Berdad. Nos a sigui. Ya. Mi no por a kere cu mi ta lanta siguiente dia mi a yinta un otro un parti cu mi no a ni eigenlijk para locual mi kier a bisa na e momento ey. Pero mi no ta gayamo. I had some fun. Conversa, si nos tin conversa de after di dje, mi no ta regret. Uh, mi tampoco. Actually, ekoi. No, ekoi dat a hopi pretjonan. And to mi te kere tapi say no stay back. So yes. we're back. We're back. We're back. And to Práktikamente lo ta bunita pa nos ban splika un tiki mas den detaye atrobe kiko nos tabata ke mèn ku e statement ei, foral biniendo di nos hende muhé, pasobra tin hende muhé wou nan a kaba ku nos, pasobra nan ke mèn di kon bin hende muhé mes a papia asina ei. Hende hòmber nan tabata bastante supportive pa straño ku e par sey. E parti ei pa ami tabata hopi, hopi, hopi leerzaam pa mira. Ya. Con e acogida a bay cu hende homber a difidi nan mes for di hende muher. Aha. Anto hende homber tabata yes! Esey mes e ta! Anto hende muhernan tabata cabando cu nos den tur tipo di idioma. Anto mi ta kere dor di esey awor aki nos tin cu e papia. Así es, definitivamente. Nos tin cos di papia. Nos tin hopi cos di papia, anto juist ta p'esey mi ta kere nos stay aki na nan bek. Yes. Pa crea un espacio caminda NJ cu CJ por ta liber, por ta nos mes, tog? No den e rol di trabao, no den e rol di coach, no den e rol di entrepreneur, sino nos mes como ser humano, muhe, mama, anyway tur e rolnan cu nos ta hunga, Den un espasio kaminda nos tin e oportunidat di usa nos bos i frekuensia pa elaborá muchu mas tantu kiko nos ta pensa, dikon nos ta pensa asina tambe. Pasobra ami tin bia no, Naomi a tin anot'o komprondé mi mentalidat, pero ora ku mi splika e dikon, kual atrobe e viral a bai kuantu sekonda, kuantu sekonda ku e ta ta? Ni trinta? E no a yega trinta sekonda. E no a yega trinta sekonda, anto mi ta gewoon. Gusta mira sikologia di hende kon den trinta sekondenan ke saka henter un judgment over di nos sin a skucha henter e podcast. Pues e spasio aki ta bay bira vooral un great plataforma kaminda por fin mi por splika hopi mas amplio. Bo mes a di mi si esami ku bo por papia oras na largu, pero den nos tin koe papia, nos ta bay purba tog di tene les spannen, kortiku, anto elaborá. Sí, mi ta kere sí, nos opinion, nos eksperenshanan, nos siñansanan, nos lèsnan, nos bendishonnan, nos perspektiva, nos kosnan ku nos por ta, no ta nèt nit opinion so, ta kosnan ku sigur abo den bo field tin èkspertize den dje, den mi kaso mesun kos, nto esaki, eigelik semper mi ta bisa ta importante pa bosan sa. Ora cu ami cu Sharifa comparti algo mi ta bolbe ripiti tin algo tra si dje cu yama experiencia. Sí, sigur cu sí. No, nos no ta tuma e cos ligero na na manera di bisa cu si mi bisa bo algo no ta algo cu mi mes a experiencia of mi mes a siña for di dje. Pasobra bo bos ta algo hopi importante. Bo tin, si bo ta bay uzel pa algo, si bo ta bay para pa algo mester algo di berdad bo tin cu para atras di dje. Correcto. E tin su consecuencianan. Correcto. E tin su bon, e tin su malu. Pero e mester bin segur for di un espacio di amor y tambe experiencia, pasobra si no, mi no por sinta bo dilanti y splica bo kico si y kico no. Anto ya, sea bo ta tume of bo ta manda mi viral atrobe. Min sa. Bueno, mi ta kere sigur nos lo duna contenido na hopi di e plataformanan cu ta sigui nos caba, pasobra blijkbaar nan ta sigui nos caba. Ku nan tin mas kosnan, pero mi ta spera ku nan por kohe kosnan bon tambe, offe pida nan bon, importante, foral ku ta duna e sens di enlightenment, anto empoderashon den un forma, anto hasi nan viral. Einan mi ke mi ke elaborar mester ariba dje, paso mi ke bisa for di inicio prome ku nos sigui bai ku e podcast aki, to mi ta kombersá ku abo na kas, Nos no ta skohe pa empoderá hende muhé, hende hòmber, no ta nos bisa hende over ta algemeen ora ta ku mini nos so. Empoderashon ta sosodé na momento ku un persona di bèrdat ta traha riba su amor propio, riba drecha kosnan ku e sa ku, nan por ta mio, anto hopi bia riba sanashon personal. Si mi no ta empoderá bo ora e kosnan ta kuminí mi pasobra nan ta lèuk. Empoderashon ta bini na momentu ku e kosnan ku ta ménos bon òf e kosnan ku ta ful malu ta haña un espasio pa subi mesa, anto nos ta ban hasi algu kuné. Entonces nos no ta hasi el ora ta kuminí nos so, anto sigur no komo hende muhé. Nos no ta empoderá otro ora e kosnan ta fásil, nos ta hasié ora e kosnan tin ku kambia. Awor mi ta ser'é. E koi! E koi si es ka mi a wak, ami mi gusta e koi. No, anto di mi ke tambe mesora habri e podcast aki. Ses, we did it! Yes! Den nos tin koi papia eingelik kiko tur nos ta ban diskutí. Esaki ta bon pa bosan tambe sa, anto nos ke pa uni tur. Sinti nan mes parti di e community aki, paso nos ta bai kuminsá ku moveshon. Mi kila mi ku bo ta bon den kuminsamentu di moveshon. Mhm. Bai sentá mi lo bini, kaminda nos man papia di kiko? Am, lifestyle. Lifestyle, moda, spiritualidat, sanashon, em, kiko mas? Nos eksperensiasnan, bon i ménos bon, paso hopi biaño ta wak nos, anto nan ta bisa, ah, eseinan tin suerte. Of nan taña tur kos. Shon, mare bo ke sa. Mare bo ke djis bisti mi sapatunan sai seis un dia. Un dia! Mi ta kere nan ta na mi bek un be bek. Na, lie, lie. Nan ta pasa ni diesdos ora mi ta kere. Pero ta pa bo comprende yori cu den nos tin cu e papia e ta bay ta real and raw. Nos no ta bai kòmbersa nada ku atrobe. Nos mes no a yegi mira, nos no a yegi mak mei, nos no a pasa den dje. Pa asina ei abo ku por relatá na kas ta haña chèns tambe di hala mas serka di nos. Ku sa kosnan ku por tabata pensa ta lèns, por ta seka nos ta rèks òf por ta ta tin kosnan ku bo a pensa ku ta bèrdat. Pero den nos tin ku e papia nos ta bai ta onesto di nos fayonan Aha, transparente. Transparente. A mi gusta usa e palabra transparente. Amo ya. So tin, tin un forskel entre onestidad cu transparencia. Pero den nos caso, e, e onestidad tin cuminsa prome. Pasobra si. transparencia ta asina porque bay tiki mas deep den e pakico bo ta onesto. Aha. Pero bo mester cuminsa así bisa, ey, bo sa kico? Te sa ki e ta, anto sin tin niun bergwensa. Ta verdad. Dus nos ta kumins'é asina aki. Juist. Dus bo ta forma parti di nos promé. Awe wara, promé ku nos ban dive deep, pasobra mi mi ke ta p'esei mes mi ta kere maha bien mustrando bo e video pa nos bai rebibá bèk e momento, pasobra wak kon nos mente i kurpa ta no, bo ta djis wak ku un imágen, anto bo por bai bèk. Tur kos ta bin bèk, si. Tur kos ta bin bèk, anto promé k'esei mi ke tambe pa tur e ladiesnan ku ta vòlg nos, ladies wak. Nos ta bai ta on air dos bia pa luna, bo ta e oportunidad di enjoy nos parti ariba cu ta nos topnan, of no? Ah, tin bia nos ta matching, tin bia no. Tin bia no, Pasobra tin depends. cochi ariba cu ta diferente di nos dos, pues nos. I mean, I mean. edi bedi come di. Yes. Cowabongas. Anto, ya, camen di, e ora di bo ta haña un indicacion tambe con e ta keda por ta riba bo, depende bo shape di bo body, pero esakinan nos tin cu yama danki na. Tropical Glam. Yes. Dus um, ladies gewoon keda wak un rato, anto pe guys nan gewoon yega Tropical Glam, anto bisa nan e top ku Naomi ku Sharifa tin bisti. Anto regala, Bosa ko regala eta bofrei. pasami, bosa ko eta pasami. Na mi sa ke ta pasa bu Mi sis. da- mi ke duna un shout out na tur hende homber ku ta skucha nos, pero pa nan siña algu, Aha. anto nan pa nan hasi regalo na nan parehanan. Aha. Ma yegi mak ma i diferente bia ku mi DM, Ta frainan super super ehemplar. Ta drenta pa un traha, Mi jefrouw, un ta pa cumpra tal y tal cosas? Mi jefrouw, e gust'é mashao pi mes. Anto nan ta bay bay cumpr'é. Esaki ta significa cu abo tambe make sure bo ta scucha, bo ta mira, solo pa bo follow pa asina si bo ke e cierto tipsnan aki pasobra tambe ta parti di nos lifestyle kico nos ta bisti nos tempo pa asina e porta pa bo mes of si bo ke regala bo pareha algo. Anto e greita, Naomi, mi ke pa tur hende sa, so no ta un secreto, nos ta iba otro cuantra aña di diferensa. Ami tin mia mas doi konta sha. Di wara yon. Ami tin kwarenta i ocho. Dies un aña. Ke Mandy ku bosan por mira ku e diferensia di edat tambe depende bo body type, it's all good. Ta bai tin momentonan ku por ta nos style ta diferente, so esei tambe nos a ripará. Anto e parti bunita di bai kompartí ku bosan ta ku hopi bia bosnan ta kere ku kos ta bai ku ta wòrdu hasí pa nos, kaba no ta bèrdat. Por ehèmpel, ami ta make up mi mes kara ashonan. Mane awe Naomi. No, mi nunca mi no ta ta dje kima aki despues di un vacacion na mi Mi ta propio mira pais. e colo, Ke bo men- ta letterlijk kima. Mi ta mane un injan ka cana enter dia den solo. Ke men ora mi a bai kue mi base, mi Dios, mi mester a bai kue un par bieu pa mi men, ke men a ni tabata un hacimento di un obra di arte un ratu pa match mi colo. Ya. Ehm, dus si tin cosnan cu bo sa lo no kere pero nos mes ta haci.

Ami sigur anto tu nta decision na mi ta tuma den mi bida anto whatever nan papia rondó di mi ey it's it's ok pues ses mi ta mi ta kere e ta ora ban gewoon dive deep un rato den e momento viral cu Monty a ocasiona pa nos danki Monty un shout out pa bo hopi danki nos mester di hende nan manera bo cu ta primi pa saca cierto berdad nan cu mester wor bisa cu mester wor bisa so mi ta kere esey tambe e podcast aki ta bay ta y y mi ta un hende asini. Hopi bia mi ta papia Naomi kosnan ku enenan deep down tin aki den ku aki den pero e no ta nan no ta ni durf di filtr'é sak'é. Mi no sa dikon Dios a na'me don aki pero mi tin un forma tin bia mi ta trese kosnan den un manera chistoso, hopi edukativo, Pero ora mi sinti cu un cos tin cu wordo papia y tin cu wordo papia siento bo mesa di mi e mi mama no a traha mi cu un filter. Si ta tin ora cu ami mester bira e Sharifa translator si pa nos digest den un otro manera pa e ta comprendibel pero san cu comprende a comprende si si si ma den mi caso si bo bisa mi con mi a sinti despues di e viral moment e prome initial emotion tabata shock So no mi por a pensa cu un podcast cu mi a wòrdu invitá spontan, cu yama Zero Filter. Anto eda mi mi ke mi ke bai bek riba e comentarinan cu mi a tende cu tabata tin cu mi por a bisa un otro manera ashonan mi a bin un podcast anochi laat cu yama Zero Filter. Con otro lo mi por a bis'ele. Los for di esey ora mi a haña e shock. Tabata interesante pa mi mira loke alonso a menshoná caba hende homber cu hende muher tabata divided anto mi no ta gana tin un par di hende muher tambe si tabata mi tras shout out na nan tambe pasobra nan sa kinan ta e manera cu a wor expresa di mi tabata e cos cu a shock mi pasobra locual mi a bisa por a trigger bo. Dar ni van, ok? Sí. Pa mm -hmm. cualquier otro motivo. Um, bo opinión, cu bo manera cu bo sinti, también ta liber na abo. Eta válido, eta válido. Eta válido, eta válido. Den, den, den bo espacio, eta válido, right? Mm -hmm. Pero e manera ku awor expresa di mi, sendo ku hopi di, si no ta mayoría mes, no conoce mi, ando las pa je seis, ku conoce mi tambe, pas ma mira para ene ku conoce mi, Di bèraad. Aha. Nan konosé bo kon? Su bay wak e lis di amistad. Sí, juist. E seta na kual a shòk mi. Ya. Anto mi a yega na e konklushon aki, sin pa pa mi no hasi e historia hopi largu. Mi a habri un Pandora box na Kòrsou aki. Pa un motibu. Nos ta bibando den e kultura ei. Anto mi no ta bai yam'é un kultura di chitmentu, mi ta bai yam'é un kultura di mayoria por ta, si no ta nos tur, si bo konta den dies hende, por ta seis di nos ta yunan di infidelidad. Ehempel. Nos ta papiando di un trauma i un generational issue ku ta biniendo di for di nos oma, su oma, su oma, su oma bin abou kaminda ku nan a tum'é hasié normal pasobra nan no tin otro opshon, anto einan mi tin empatia pa komprondé pasobra oma por ta den momentu ei no tabata traha, desde opa ta bin kuturkos kas si e disidí ku e ta bai afó ya. Mi mi no tin otro opcion. Pa mi pa mi stabilidad mi ta sigui den cas. Yep. Nos cu a bira consciente awor, anto mi ke bole ripiti esaki, ami y abo sigur ta geef tu normal. Masha nèt e te pidi masha ora mi ta mi ta manera pasobra No ta nan manera cos. no ta manera cos cu nos Nos tampoco tampoco no ta a ta. faya ta pasobra nos a faya anto nos sa Okay. precisamente kico e cos aki ta haci cu bo energeticamente anto laga no ta nos ta honesto E no ta caba bon nunca. Oh, ok. Dus. Pasobra mi mama ta me bisa mi, Bo ta bebe, bo boca papia no cor riba bo pasado. Mi di cu ne, Si, ta juist pasobra mi ta cor riba mi pasado, anto cu mi a sana esaki. Anto alsa mi consenshi, mi presente y mi futuro ta mi ta dicidi. Eynan mi ta. Awor aki. Mi no ta bay laga heridanan a pone cu mi ta tuma cierto decisionnan cu no tabata alinea cu mi, pero den momento ey di mi bida ta esey mi di, Nan mi bay explora. E nami grega e kubo. Aha! Hinter e punto di lokual nos a menshoná esei tantu den monte su espasio nos no por a elaborá riba dje ta tuma bèk bo poder femenino. Anto pa esei tambe ta ta importante Shout out to Mauri tambe ku a komprendé mi mensahe mesora e no tabata pa bai bèsh'e un hende muhé ni pa bèsh'e hende hòmber tampoko pasobra nos tur sa bon bon ki ta pasando na Kòrsou. Ok, ma kabe bisa woi, mayoria di nos ta yu di di fidelidad. Ok, mi ta papia no di generashon bieu so, mi ta papia no esaun ku ta bini yendo awo aki tambe, pasobra nos sa bon bon kiko nos ta bisa kuné. E mensahe mester a bin pa amo komo hende muhé, for di un hende muhé ku hei nos ta faya. Nos amiganan ta faya, nos primanan ta faya, nos mama tambe por ta faya. Sí. Pero awor abo ku ta konsiente kiko bo ta hasi ku e poder di konosementu promé, anto despues tuma akshon pa kambia algu ku eigentlik nos tur sa ku ta un kanser. Ku ta robesi. Have you ever wondered how to pay with Sentu? It's actually very easy! Today we're gonna show you! Step number one.

Hey! Compyunel ta e awor mas amplio! Ya tu bay cu tur e productonan cu ya nos a bin ta ofrece bo manera computers, laptops, routers, servicionan manera computer diagnostics y awor nos seccion di musica a bira mas grandi, productonan manera bas, kitara, piano y diferente accesorio manera snar, stand, kabel, etc. Tambe nos tin variedad amplio di drum hats. Pasa wak nos aki na Winston Churchillweg cuarenta y un. Your destination for tech and music. Anto eina nan Naomi mi ta haña bunita e espacio aki p'esei ora cu nos haña Chelsea bin bek mi di cu bo bo sa e ta un bon momento di berdad cu nos podcast ta bay. Mustra nos asina transparente cu hopi biaña tin un imagen di nos of algu den nan cabes cu no ta cuadra cu realidad. Esey ta un. Anto mas ainda m'a yega di bisa esaki den hopi di mi shownan. Shon, si nos como muhe Dios a duna nos e baarmoeder, anto cu energeticamente, paso ta eitje bepaald, boso a keda corda, Eisje bepaalt. Eisje ta trèk e bis'é abo. Aha. Ken? Kua ta e spiritnan ku nos ta trese na mundu? Mik'é dor ku nos tambe a yeg'é hasi fout, pasobra fout ta humano, pero bo tiu siña. Mik'é pa nos usa nos bos pa yuda tur e sernan femenino voral yega bèk na nan poder? E poder interno ta importante. E poder interno ta único manera cu bo por yega na dje ta ora cu bo sana anto schuif un par di herida bien ariba cu ne pasobra nos por keda culpa e hende hombernan cuanto cu nos ke pero si mi por a primi un conopia anto tene bo pia cera pa e cosnan aki stop di pasa bo ta bay wak con obligatoriamente e hombernan ta haya nan ta eleva yega na nos nivel pasobra e ora y e normal a cambia mientras tanto nan tin opcion. Nan ta keda skohe lokual ta mas fásil pa nan. Kemen di dikon mester a rabia? E tabata juist algu ku nos a kue nos ded den to primi riba e yaga, primi riba e herida, anto trese algu ariba ku ta biba Den loke nos ta yama, Ai ta nos cultura. Ami no ke ta parti di e cultura ya. Ami ta cansa di tende cu e kensne, Ai ta nos cultura. No, tambe anto ban baila tambú bek, ban haci bon, ban sinta tene man, anto alaba. Esei tambe ta parti di nos cultura, pero esei si nos no ta haci. Bo sa kico ta e cos? Mi ke kita e atencion for di e parti negativo di esaki. Nos tin cu menciona tambe cu nos haña hopi mensahe di personanan cu nos a yuda. pensa un tiki mas tantu i mas aleu ku djis e mensahe ei, ku a bai wak e podcast bek i tende tur lokual nos tabata tin di bisa pa asina make sure ku nan tabata bon informá kiko presis a wòrdu bisá. Monte ke mei Angela no sigue daba un tiki tambe. Paso ua ami tambe. Anto i nan bo ta mira tambe, anto esaki ta un análisis ku Angie ku ami a bai sinta hasi, su social media ku mi social media. Beverly, Naomi, anto mi ta kere i nanan komo hende muhé ta tau momento ku mi a sinti pa bo, pasobra yuende nos a wak bo minti bisa kibra, pero ba down un tiki. Bo social media e hendenan nan komentario tabata mané bo ta bisa kruel, anto den e nan ku bo ta pensa, Hey, ma ker nan ta bon ku mi. Aha. Anto esun di minan, juis mi ta kere dor ku nan ta wami komo un edukador, a mi tin bia mi ta pensa e nan no tin durf di bisa mi nada, nan ke blok tende mi keda bla bla bla bla bla, pero e komentarionan di hende hòmber i esnan di hende muhé tabata enlighten. Anto mi ta manera ta p'esei m'a lanta mei hinta tambe mi ta kòrda awor aki m'a graba un video, m'a graba un video splikando Precies, anto eingelijk resaltando nos ignorancia cu ta biba den nos cultura. Paso si bo a bay tras di un cos di trinta, menos cu trinta seconde pa bo sa pensa mane bo sa ken Angie ta of ken Ami ta, e ta bisa hopi di nos hendenan. Nos a share Ami tin cu bay bek na e parti local pa bisa Ami no a dao.

E mal bo ta bezig ku sierto kombersashonnan. E mal bo ta bezig ku sierto kombersashonnan, bo elke reden ta duna bo presis e mesun topikonan aki. Pues oi kada bes ku mi habri mi mi mi social media, e ta kòrda mi ku hey, ba kabi pasa den e moment aki, tal i tal kos a pasa, ta bin algu ku tin ke ber ku esaki. Mi ta share. Kada be ku mi share algu. Un persona ta renta di mi dia en bisami, Ey, bo sa, bo tin rason. Paso tal y tal cos, tal y tal cos. Mas tanto hende homber den mi caso, e hende muhernan no a tuma palabra, echt bay a combersa derover, nan a bisa mi, Gow, nan si a comprende, enton nan no ta comprende dicon como hende muher bo a haya esaki asina ofensivo. Paso mi no a papia ningun cu niun hende direct. No, eigenlijk no. Eigenlijk mi no a manda bo terapia tampoco. Bo, the choice is yours to keep it open, pero atrobe a tene bo mes n'e consecuencianan si, anto mi punto tabata ta take accountability, tuma responsabilidad pa bo actonan cu bo ta tuma, anto kico abo a, laga nos bisa, contribui cu n'e den e cultura cu nos ta yama aki cu ta asina nos ta. Manda e pa bisa cu si nos tin e poder no. Nos tin e opshon pa disidí ku no mas pa hasi esaki ori ta ku ken nan ta bai hasi el. E. Anto no bin kontestá mi. No bin, no bin kontestá mi lokual social media ta kontestá paso esei no ta e punto. Nos ta papia no di relashonnan heteroseksual. Nèmi di bisa so mi di awendia ami no sa mas. Esei ta for un otro punto di un otro podcast. Un otro podcast. Esei ta mi. Pero bèrdat. Nos ta papia no di relashonnan. Lei ku mai pero chitmentu. No ta den heteroseksual, so ta den tur relashon. P'esei ami ke enfatisá riba relashon. Una bes, esaki ta mi eksperiensianan, anto mi ke kompartié ku bosnan. Una bes ku bo, bo por kai den un kos sin ku bo sa. Bo sa mi mamá ta bisa, ai, bo a slepe riba e kas ku e banana bo a kai. Great, bo mira e banana. Pero tin bia bo a mira e banana, anto, gewoon pa malo bo kera bai kana riba dje pa bo slepe. Leuk! E doló ku bo ta keda den banana i ku nen paden Naomi, e ta hònt bo. E ta di bèrdat hònt bo anto bo kere, Ai, ta mi te muhé, ta mi ta kiko, ta mi ta tòrnu. Deep down e koi ta komiendo bo di paden. No, sigur. Anto mi ta yalaf ku hopi bia e muhénan no ta. aseptá esaki bisa ku ta un desishon robes na tuma òf tin bia am na kai den algu. Pasobra tin tin hopi motibu ku un muhé ta yega inanan, pero e motibu prinsipal ta ku bo tin un herida asina grandi i profundo ku bo mes no a realisá, anto bo ta disidí e parti ei sí konsientemente di yen'é ku algu kompletamente robes, anto pa bo defend'é anto tapa solo ku un dede, Bo ke pint'é bon, papi'é bon. Pero nos ta hasi así ku tur kos di relashon. Sí, ta berdad. Lòs for di chit, nos komo hende muhé semper mi ta bisa nos ta delulu. Nos tin ku kuminsá na aseptá esei. Sí. Un hende hòmber por bisa bo, bo sa kiko, e telefòn aki ta blou. Aha. A bo ta bin pensa, Eigenlijk si ta blou bède ta mas leuk. Anto bo ta bin krea un un historia den bo kabes ku ta bai pone ku bo ta bai konvensé bo mes ku eigenlijk e kos ta blou bède sende ku el a bisa bo ku e ta blou. Entonces atrobe e parti cu abo ta contribui den dje den bo mes miseria bo tin cu responsabilisa bo mes p'e. Anto esey ta locual ami ta haya un tiki un tiki lastig. Pasobra nos por bisa di awe te mañan cu Dios ke kico hende homber ta haci bon of malo? Nan sa! Ey tin guy ey a mi tin brother ta bisa mi a mi a bis'e con manera ta ta Nan ta sa. su decision pero nan sa tambe ken nan ta pray riba dje loke tambe bo sa a mi tuende mi ta sinti mi tin bia mi ta hole e mi ta yam'e asina cu mi ta hole am hende aki nan sa precies ken nan por acerca e tipo di homber nan aki nan sa precies ki tipo di muhe nan por acerca. No, si pero mi ta kere tin esan tambe cu gusta e hands pasobra como hende homber. Laga nos bai riba nan un ratu. Ok. Nan gusta un challenge. Aha. Entonces nan ta bai precies na esan cu nan ta pensa cu e e net esaki no. Anto esaki ta pasa ora cu esaki si. E ego boost cu nan ta haya den nan bida. Mi ke bai hende muher comprende no. Bo sa anto e cu stap di duna nan chance. Tene e cos bo mes ta un perla bo tin ey. Ey, no, nos Ando wak, el a dura. Perlitas, nos wey pa priba perlitas Ela tambe. dura nos tu dos Sí. pa comprende e parti aki. Sí. Anto tin bia ainda bo ta struggle. eh. Un ta mane cos cu Amma bisa Abe, ey, mas terapia Abe, anto mañana cu Dios kier tin un hende cu echt mi gusta, anto e ta off, off limits. Pero e ahorita al minste, locual bo ta bay haci na, como ta bisa, pensamento, am, am, am, busca den bo mes, prome cu bo decidi cu tuma e decision di si of no, ta mas konsiente i no inkonsiente. Pasobra bo ta konsiente ku bo ta bin hasi algu malu. Den un koi. Anto bo ta disidí ku si bo ta hasi e sí òf nò. Pero dor ku hende moe ta gusta hasi te lulu, no sa manera ah mm eh bo ta mak meike nau prami ta bisa bo pero bo mon traha mi sibi tin frei. Ei stòp, ma yega i tende verhal ni. Ami ta manera. Ta ta un primer cos cu bo tin cu Angela cu bisa mi, pero como e no moe tambe bo sa. Sí. Bo tin e gevoel ta bisa bo hmm tin un cos cu no ta club. Tin un cos cu no ta club, berdad. Anto biba nos ta ignora e esaki. Besey mi ta bisa tiene ta haña nan den un situacion, pero tiene a busca e situacion. Manera den mi geval e tabata mi tabata pasa den un momento asina vervelend den mi bida, anto mi ta tin manera un tehi i un rabia di e nòmber, ke men tene mi palabranan, tehi i rabia, pasobra mi ta mas bin kaba di algu di pasado ta karga kuné. Anto e tabata manera, mi, mi, mi no ke ta Sharifa perfèkt mas. Straño, no? Ah, dus bo sali fo'i good girl gone bad. Sí. Oké. E tabata gewoon algu asina straño, Naomi. Anto e tabata manera cos mi kier a try out something else, and pa sin cu mi tin commitment, sin mi tin, pasobra mi ta cansa, mi ta harta, fada, bo sa con. Anto ora mi tabata manera cuater luna den e cos, bo sa e cos cu yama consenshi, anto wak, net ami, ami tin e coy manera eleva di un manera cu mi a ta keda papia cu mi, pre cu mi, pui mi, mi mester a bay back, anto mi di cu e guy, ami, ami no por keda hasi e cos aki, paso. Deep Dom a bin ripará ku this is not me. Anto i naigayamento a kuminsá. No, paso mi ta bai laga kiko, paso mi ta kiko, mi ta bai forma kemendi. Eingeluk maña e mensahe clear, mi mes a tuma un desishon, pero yori e labiosnan dor ku mi ta tin herida nan no saná, anto mi a. Eigenlijk avoid loke mi ta ta sa deep down kaba paso mi de luluheid. Mi di, ah ok, was un fout pero awor a tene ke rectifique. Bo sa? Dus it's kind of like that. Anto ora ku mi a mira, eigenlijk mi no tin spijt, si wende puntra mi si mi tin spijt, mi ta Bon bisa pregunta. no. Ami no tin spijt di loke mi a pasa aden, pasobra mi a siña hopi, mi a konosé mi mes hopi, anto p'esei awe mi por habri mi boka masha grandi mes anto papia. Um, den mi casa mi ta haci hopi kartigo. Um, nos tur ta cana cu e bagaje di mommy issues, daddy issues. Bo ta buscando un amor, un caminda cu bo sa cu ta eigenlijk ta fout, pero bo ke busqué paso bo, bo falta algo. A momento cu bo haña bo mes, Bo desishonnan i lokual bo ta atrahé ta kambia fuli. Awor papiando di haña bo mes. Aha. Nos ta buska amor aki. Aha. Nos ta buska whatever, so den bo kaso ta good girl gone bad. Good girl gone bad, si. Pa nos, pa nos bai, bai un tiki mas deep den e konsekuenshanan ora nos uni nos mes den tipo di di relashonnan aki. Kiko e energia seksual ta hasi, kiko e energia sikológiko ta hasi, kiko e energia emoshonal ta hasi ku bo komo hende muhé. Pasobra ku awor e nan amber ta kabes di kos, nan ta stòf nan mes, nan a bai nan sigui den nan kabes pasobra nan tambe tin e mesun energia nan malu ta kal nan ku nan. Pero komo hende muhé pasobra nos baarmoeder ta nos parti mas sagrá kaminda tur kos ta sali pa nos, seka e nan amber ta parti ariba den nan kurason, seka nos ta nos baarmoeder ta nos kurason, e tin mas tantu influensha riba kon nos ta move. komo sernan spiritual. Desna e kaso aki mi ke pa abo elborá riba e parti energétiko ku ta daña na momentu ku bo engage den diferente di e aktonan aki. E ta e ta un bèrdat ku mi mes a biba, paso energétikamente ora bo krusa ku un hende loke hopi hende no ta komprendé, tur kos ta vibra na un momento. Esei mi ta splika tur hende semper, tur kos ta vibra. Hende tambe tin nan vibrashon, anto e vibrashon aki ta bini For di henter nan experiencia di nan bida, te men di for di den baarmoeder di nan mama, di nan mama. A mi mi wele ta tin un cos ta bisa mi semper, Sharifa, corda matriz ta tuma warda, te men di tur loke bo haci, bo matriz ta tumele warde, anto e no ta warde pa ti, ke ta warde pa shete Aña. Kemèn di timbiá bo ta drumi ku un hende, anto bo no ta realisá ku enkele el a pasa sierto kosnan pa bo ku ta laga bo despues den confusion. Pero e tópiko aki nos por bai asina dip den dje ku mi ta kere ku nos mester di un sekshon apart, man e kosnan aki ta kosnan ku nos por bai elaborá. Anto ami por konta sigur en Levende Leida kiko tur el a hasi ku mi hormonanan dor di mi estado mental kon mi a bira ku Teresenan, Ki influensia e ta tin riba mi bòdi? El a kuminsá laga mi bòdi kuminsá papia ku mi. Dus, sí, e tin un influensha inkreibel. Bosan keda kòrda, matris ta tuma wòrk. Mantu koko bo hinka ei den? E matris ei ta tjup kue tene shon. Transform'é den otro kos. Boso manera bo ta bisa, ora ku e energianan ei emoshonalmente ta blokiá, spiritualmente tambe ta blokiá, òp geve moment e ta manifestá den bo kurpanan. Dus sí ta ku tur kos. Pero keda kòrda tambe, nos a bisa. Pa hende muhé bo baarmoeder ta bo kurason. So make sure bo ta take care di dje pasobra e ta yuda bo, pero kosnan por bai full robes tambe si abo no ta bisa take care di dje. Sí, y mi ta kere e mensahe di awe despues cu un par hende a caba cu nos. Hm. No, e mensahe di awe ta, muher bo tin poder. Homber bosnan tambe. Nos lo yega n'e parti pa esun di bosnan tambe, pero nos muher ta esun cu ta ricibi. Nos ta e sernan ku ta karga i risibí tur kos, anto tin bia bo no ta pensa bo tin kosnan wardá ku bo ta bai pasa pa bo yunan ku por ta no ta ni di e hòmber ku bo a traha yu kuné? Tende mi bon, ta di e hòmber ku bo no a ni sikiera traha yu kuné, pero mi ke pa bo keda kòrda ku bo tin un energia asina poderoso di paden. Anto ami ku bo sigur ta ban kompartí esakinan. Anto nos no ta bai papia socionan, nos ta bai yuda bosnan tambe den e parti di kiko bo por hasi. Paso we did the work. Paso sinta ki nan papia manera kos ta dos besties anto mi no ta yudando bo na kas tampoko no te kos no te sei ta e intenshon pero eigenlik ami Naomi mi ta spera prome ku mi sera mi wowonan ma bisa mi yunan ku mi ta wak un generashon mas saná elevá kolektivamente spiritualmente. Mi ke por fabor pa mi tambe yega na e dia ei. Tje, mi ke pa lokualnan ku nos ta pasa den komo siñansa bira pa nan e e guiding book pa asina nan por hasi otro pa nos por fabor sikiera na un kaminda nos tin un otro tipo di mundu kaminda nos bisa bisa bisa bisañetunan ta bibando otro tipo di kosnan. Sí, sigur ku sí. Mi tin hopi hende ku a pidi mi skibi buki, pero mi ta kere ku Dios a duna mi un gave diferente, anto ku nos ta biba den un era diferente. Anto hopi di e outornan ei mi a bisa nan, No, e e momento eksakto Dios lo bisa mi. Pasobra mi yunan mes a bisa mi, Mom, bo ta aware ku tur loke bo papia ta keda? Grabá pa semper riba social media? Mi di ku nan sí. Pero mi ke tambe pa ora bo santa wak, anto esei mi ta bisa mi yunan i tur hende, promé ku bo husga, wak den ki temporada e vidia ta ta traha, anto wak ke eingelek pa kompará mi ku mi awor. Pasobra kresementu ta un kos ku bo ta midi asina ei. With that being said, mi ke pa tur esnan ku ta mirando esaki awor aki, anto no tigi confused, paso hey! Tende, nos tin. Nos tin koe papia. Um, a kuminsá en gela kaba. Aha. Nos ta tin nos promé episode. Dos, promé dos. Promé dos. Un aña pasá. Presis, shonan, bosan tende bon. Presis den e mesun temporada ku nos ta sintá awe kaminda abo ta mirando esaki. No ta koensidensia, ora Dios tin un plan, anto bo siña skucha i obedesé. Keremi e portanan ta habri dòbel pa bo. Anto mi ta kere bosnan lo bai eksperensiá Naomi ku ami muchu mas tantu den e vibe aki, pasobra nos tin hopi kos paranormal ta pasa rondó di nos es. Ami ta bisa semper mi bida ta mágiko. Pero si ta djis pa bo sa e ora ei ku nos ta bai pone pa bo por mira e dos èpisoudnan aki pa si bo ta kurioso pa sa kon nos ta kuminsá i dikon un aña despues nos ta sigui riba esaki, bo ta haña chèns pa mira e tun En nu. En nu, si. How it started and how, how is it going. Yes. Anto ri nos a spliká bo tambe elaboradamente den e siguiente episode ku ta bai tin, kon bini nos ta un aña despues. Korekto. Kiko tur nos a pasa den. Oh, yes. Kon mágiko nos bida tabata ta, kon trágiko nos bida tabata ta. Aha. Pa asina bo tambe ta un tiki mas aware i mas serka di nos atrobe. Pasobra esei nos ke ku e podcast aki, pa bo ta un tiki mas serka di lokual nos ke trese komo mensahe, pasobra nos tur dos tin e como ta yama esaki e e e e gift si cu dios a duna nos bisa nos den den bijbel ta bay multiplica nos ta bay multiplica e e mensahe e mensahe e brain e brain e, e, e mind shift e mind shift nan di berdad um, mi ta spera cu turene a enjoy mm -hmm. e parti di comienzo aki manera Naomi bisa volg nos suscribi um, wak nos social paginanan. Mm -hmm. E dos episodionan te pa bo mira di aña pasá. Lo bo mira hopi cambio y bo te bay comprende hopi mas tanto. E podcast aki ta diseñá di un manera ku nos ta flow. Anto eigenlijk bo te bira parte di un moveshon di crecemento. Y sanacion. Y sanacion, shonan, mm -hmm. ke men di konos ta seré. Hey, tende. Nos tin cu y papia. Till next. Till next. Bye. Mi tema que no si nada mi tema. no puedo.